מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף יד א עמוד ב'. לאמיר נעמען דף יד א עמוד א די לעצטע דריי שורות. אבער לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן מיר געהאט א מחלוקת צווישן רב כהנא מיט רב יהודה. א בייסע אוצר. ווי למשל פאר טעבין לייגט מען אריין דארטן? צו מ'לייגט אריין וויין דארטן? אויל לייגט מען אריין דארטן? א סטארעדזש פלענטס. האט עס א חיוב צו לייגן א מזוזה? אדער ניין אזא פלאץ האט בכלל נישט קיין שייכות צו לייגן א מזוזה? איך קום הרב כהנא, הרב כהנא האט געזאגט אוודאי, אזא פלאץ איז מחיוב, מען דארף לייגן א מזוזה. נאר זאלסטו וויסן דא עקסעפשן, טאמער פרויען נוצן דעם פלאץ און זיי וואשן זיך דארטן, דאס מאכט אים זאלן נישט קענען לייגן א מזוזה. אבער בעצם די בעיס ליין, האסט א ליידיג אזא סארט פלאץ, צו ס'איז א סטארעדזש פלאץ, צו ס'איז א שטאל, אוודאי דארף מען האבן א מזוזה. קומט רבי איד און זאגט רבי איד ניין, איך בין נישט מסכים. די בעיס ליין פון דעם, אזא סארט פלאץ דארף נישט האבן קיין מזוזה. נאר וואס? אויב פרויען הייבן עס אן צו נוצן, זיי מאכן זיך שיין דארטן, דעמאלס איז דא א קלער. יעצט קען איך קלערן דארף איך יא האבן א מזוזה, נישט קיין מזוזה, האבן געזאגט אויף דעם איז דא א מחלוקת. אבער די בעיס ליין, דאס הייסט אז דו האסט פשוט אזא ליידיגע פלאץ, מען נוצט עס נישט, נאר מען נוצט עס ממש נאר אויף סטארעדזש, ס'איז א שטאל, מען נוצט עס פאר די בהמות, זאגט אבי אידא, נעה, דא קומט נישט אריין קיין מזוזה, ס'האט נישט קיין שייכות צו א מזוזה. און מיט דעם לאמיר אנהייבן די לעצטע דריי שורות דף י ד עמוד א. פרעגט די גמרא, אלא רב יהודה סתמא דבהקל פוטר, לפי רב יהודה איז דאס טאקע אמת אז סתמא, בעיס ליין פון אזא סארט פלאץ, איז אז דו ביסט פטור דו דארפסט נישט האבן א מזוזה? איך וועל דיר פרעגן א קשיא, וואו טענה'ן צו האבן געלערנט אין א ברייתא. בשעריך, אין פסוק שטייט בשעריך, איך סאפט אמאל מזוזות בעשיך בשעריך, זאגט ער אזוי, פון דעם וואס די תורה זאגט מיט די ווארט בשעריך בלשון רבים, לערן איך פון דעם ארויס, איך שער בתים, די שער פון דיין הויז דארף האבן א מזוזה, שער חצרות, די שער, די טיר, פון דיין חצר דארף האבן א מזוזה, וועלכע שער המדינות, אז א מדינה איז ארומגענומען און מען קען אדורכקומען, מען קומט אריין דורך א שער. דארפסט האבן א מזוזה דארטן, באחד שערי היוהרז, דיין שטאט, ס'איז ארום גענומען, מען קומט אריין דורך א טויער, דארפסטו לייגן א מזוזה דארטן. און לייג איך דיר צו נאך מער, ורעפות, א שטאל, ולילין, דאס פאר תרנגולים, פאר טשיקנס זיי זאלן אויפוואקסן דארטן, און מטבעין, דאס איז פאר טעווען, ואוצרות יין, ואוצרות שמן, די אלע פלעצער חייבים אין מזוזה, דארף איך לייגן א מזוזה. פארוואס? ווייל די תורה שרייבט מיר וישעריך בלשון הרבים. לייג איך דערצו, נישט נאר סתם ביי דיך אין שטוב דארפסטו האבן א מזוזה, נאר אויף די אלע פלעצער פעלט אויס אז מען דארף לייגן א מזוזה. איז פאר מען גייט ווייטער גיין און צוענדיגן די ברייתא, די ערשטע זאך וואס איך זע דא איז קלאר, זאלסטו וויסן, נישט נאר מיין שטוב דארף האבן, נישט נאר מיין חצר דארף האבן, נישט נאר מיין לאנד און מיין שטאט דארף האבן, נאך און דערצולייגן אנדערע זאכן אויכעט, ווי רעפעס, וואס מיינט דאס א שטאל, שפעטער אז אוצרות יין, אוצרות שמן, די אלע פלעצער זענען דאך סטארעדזש פלעצער, און די ברייתא זאגט מיר זייער קלאר זאלסטו וויסן, וויבאלד די תורה זאגט מיר די ווארט ווישערעכו, לערן איך פון דעם אז די פלאץ האט אויך א חיוב צו לייגן א מזוזה. שטייט נישט קיין ווארט דארטן אה ווייל מען נוצט עס, גאר נישט מיט נוצן, די בעיסליין פון אזא סארט פלאץ איז אז ס'מוז האבן א מזוזה. און אויב אזוי פרעג איך דיר רבי הידע, וויאזוי קענסטו מיר רבי הידע זאגן די בעיסליין פון אזא פלאץ מ'דארף נישט האבן קיין מזוזה, ווען דא זעה איך קלאר אז מ'דארף האבן א מזוזה. און פאר מ'גייט דא ענטפערן איז די גמרא ממשיך מיטן רעשט פון די ברייתא. יחל שאני מר באף בית ש, כ'וואלט כמיינען וויבאלד די תורה זאגט מבית שעריך מיינט עס אויך א בית ש, דאס הייסט אזא קליינע בודקל אזא קליינע שאף וואס מ'גייט אריין, דאס וואלט איך געמיינט האט אויך א חיוב, אדער אכסדרה, אזא קליינע פראזע אזא קליינע פארטש פאר מיין הויז, אדער מארפעיסעס, א באלקעני, וואלט איך געמיינט דאס איז אלעס פלעצער וואס איז אויך מחיוב איך מוז האבן א מזוזה דארטן, זאגט מיר די ברייתא ניין, תלמוד לוי מהבית, זאגט מיר די תורה בית סעכו, מהבית מיוחד לדירה, יוצאי עילוי שאין מיוחדים לדירה, די אלע פלעצער זענען נישט מיוחדים לדירה, ס'איז נישט געמאכט צו וואוינען, יא ס'איז א דורכגאנג, אבער ס'איז נישט קיין פלאץ וואס מ'וואוינט, פארדעם קיין מזוזה דארף עס נישט לייגן דארטן. פרעגט די ברייתא ווייטער יכול שאני מעבה אף בית הכסא, ובית הבארסקי, א פלאץ וואס מען ארבעט דארט לעדער, ס'שמעקט זייער שטארק, ובית המרחץ, א פלאץ וואס מען וואשט זיך, ובית הטבילה, א מקווה, וואלט איך געמיינט די אלע פלעצער אויכעט, אפשר די תוזק משרעך איז יעדע זאך דארף האבן, אפשר דארטן דארף איך אויכעט האבן? תלמוד לומר, זאגט מיר די תורה ווייטער בית. בית איכה, מה הבית האסור לכבוד, אויף כל האסור לכבוד, עס מוז זיין א בכבוד'יגע זאך, א מקווה, א באסע קי, א בית המרחץ, דאס אלס נישט קיין בכבוד'יגע פלעצער, איז פארדעם קיין מזוזה דארפסט נישט לייגן דארטן. זאגט די גמרא יצי אלי שאין אסורין לכבוד, יכול שאני מרבה אויף הבית, והלשכות, והזרות, די פלעצער וואלט איך אויך געדארפט לייגן אפשר, תלמוד לומר בית, ווייטער זאגט מיר די תורה ביי סעכו מ א בית שהיא חול אויף כל שהיא חול, אזוי אויך האט יעדע זאך וואס איז חול, דווקא אזא סארט דארף האבן א מזוזה, און די אלע פלעצער דארפן נישט האבן מזוזה, יוצאי עלי שיין קודש, קומט דאס אויסצושפארן די וואס זענען קודש. איז ערשטנס סתם דארף מען דא צומערקן איז האבן דאך פריער געהאט געלערנט לשכת פארהעדרין האט יא געהאט א מזוזה נישט געהאט א מנוזה ווי לאנג האט עס געהאט זיבן טעג א גאנץ יאר און לכאורה דא איז ערך דאך גלייך זאלסטו וויסן א קודש'דיגע פלאץ האט נישט קיין מזוזה איז אדער קען מען זאגן טאקע זיי קריגן זיך די ברייתא האלט נישט ווי די האטן אונז האבן געלערנט פריער אוודאי מען דארף האבן א מזוזה און דא זאגט מיר די ברייתא א צווייטע שיטה ניין אז א מקום קודש דארף נישט האבן ועיין בראשונים איז דא נאך אסאך אנדערע תירוצים אויף דעם. אבער על כפנים צו אונזערע קשיא לאמיר צוריק גיין. אונז האבן געהאט שיטת רבי יהודה, וואס איז רבי יהודה געקומען מחדש זיין? זאלסטו וויסן די בעיסליין פון אזא סארט פלאץ מוז נישט האבן קיין מזוזה. ס'איז א סטארעדזש פלאץ, ס'איז א שטאל, האט נישט קיין שייכות צו א מזוזה. אז דו קומסט עס נוצן, דו גייסט עס נוצן זיך שיין צו מאכן, יעצט קען איך אנהייבן צו קלערן, אויף דעם האבן מיר געהאט א מחלוקת. אבער סתם אזוי די בעיסליין איז מ'דארף נישט האבן א מזוזה. לכאו' ווי מ'האט פריער געזעהן שטייט דאך קלאר ביי רעפערס, לילין, מטמון, אוצרות יין, אוצרות שמן, שטייט קלאר דא אז ס'איז יא מחייב, מ'דארף יא האבן א מזוזה. און פאר דעם זאגט גמרא תיעפתא, זאלסטו טאקע וויסן איז אפגעפרעגט, שיטת רבי יהודה וואס ער וויל דא זאגן, די בעיס ליין איז אז מ'דארף נישט לייגן, זאלסטו וויסן דאס איז נישט ריכטיג, תיעפתא דאס איז געווארן אפגעפרעגט פון דא. זאגט די גמרא ווייטער, תנא רב שמואל בר יהודה קמאי דרבה, זאגט רב שמואל בר יהודה, ער זאגט צו רבה לאמיר דיר זאגן א מימרא, און ער זאגט אים אזוי, שישה שערים פטור מן המזוזה, ס'דא זעקס שערים וואס דארפסטו וויסן דארטן דארף מען נישט לייגן קיין מזוזה, וואס איז דאס? בית התבן, א פלאץ וואס מ'האלט דארטן שטרוי, איר בית הבקר, א שטאל, איר בית העצים, א פלאץ וואס מ'האלט דארטן העלצער, איר בית האוצרות, אדער סתם א סטארעדזש פלאץ. ושערי המדה, און אויך די רונדיגע א ארטש טיר דארף מען אויך נישט האבן קיין מזוזה, און רשי איז מסביר פארוואס הייסט עס אזוי, ווייל אין מדה אזוי האט מען געבויט דארטן. און ווייטער ווי שא שאינה מכירה, אויך א שא א טיר וואס האט נישט קיין קורה פון אויבן, דאס הייסט ס'האט נישט קיין ביעם פון אויבן וואס גייט אריבער, ווי שא שאינה גבוה יד, און אויך א שא וואס איז נישט הויעך יד טפחים, די אלע טירן, דאס דארף מען נישט לייגן קיין מזוזה. אמר ליה, זאגט ער צו אים איין מינוט, חי די המימרא, אבער פרעגט אים רבא, פתחתא בשישא, וואס מיר קומען זאגן, ס'דא זעקס טירן וואס מען דארף נישט לייגן קיין מזוזה, און ס'לאגט בשבעה, אבער למעשה ווען מען ציילט דא די טירן וואס דו האסט געזאגט, קום איך אן צו זיבן, פארוואס? אונז האבן בית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות, שער עמודי, שער שאינו מקרה, און ושער שאינו גבוה יד. פרעגט אים, כ'פארשטיי נישט, דו קומסט מיר זאגן א מימרא, איך האב זעקס טירן וואס מען דארף נישט לייגן קיין מזוזה, און למעשה ווען איך צייל וויפיל דו האסט מיר געזאגט, קום איך אן צו זיבן. אמר ליה, זאגט אים, יא, ביסט גערעכט, אבער שע המודי תנאי הי', זאלסטו וויסן די ארט שטיה, דאס איז א מחלוקת תנאים, און וויבאלד נישט יעדער איינער איז מסכים פון דעם, לייג איך דאס נישט אריין אין חשבון. דאס הייסט אזוי, זעקס טירן, אויף דעם איז יעדער איינער מסכים, זאלסטו וויסן עס פעלט נישט אויס, דארפסט נישט לייגן קיין מזוזה. די זיבטע טיר, שער עמודי, אויף דעם איז דא א מחלוקת. די תניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט. קופ ה, א רינדיגע טיר, א ארטש טיר פון אויבן. רבי מאיר מחייב במזוזה, וחכמים פוטרים. רבי מאיר זאגט זאלסטו וויסן אזא טיר דארף איך לייגן א מזוזה, מה שאין כן חכמים זאגן ניין, דארפסט נישט לייגן א מזוזה. אבער זאגט די גמרא ושווין, דאס איז יעדעם איינעמס שיטה, שאם יש ברגלו אסורו שחייבת במזוזה. דאס הייסט אזוי, לאמיר קלאר מאכן, א טיהר איז בעצם מחיוב במזוזה, אבער ווען איז עס מחיוב מיט א זיזה, איז דא כמה תנאים דערפאר. די ערשטע קאנדישאן דערפון איז, אז די טיהר מוז זיין הויעך כאטשיג צען טפחים. דאס איז די ערשטע זאך. א טיר וואס איז נישט הויעך קיין צען טפחים, הייסט בכלל נישט קיין טיר, דאס גייט מיר שוין בכלל נישט אן ווי ברייט וואס ווי ווען, ס'איז נישט צען טפחים הויעך איז די גאנצע טיר נישט קיין טיר. דאס איז נאמבער וואן. נאמבער טו אויכעט מוז זיין אז די ברייטקייט פון מיין טיר מוז כאטשיג זיין דריי טפחים. ווייטער אז ס'איז ווייניגער ווי דריי טפחים איז ווייטער דאס איז גארנישט ווערט. די שאלה איז נאר יעצט ווען איך האב א ארטש טיר וואס די טיר ווערט דאך שמעלער און שמעלער איז די שאלה איז די דריי טפחים האב איך דאך נישט אגאנצן צייט ווייל וואס מער מ'קומט צו אויבן ווערט עס דאך שמעלער און שמעלער האב איך יעצט נישט קיין דריי טפחים איז דאס איז יעצט די שאלה ווען בין איך מחיוב ווען מוז איך האבן א מזוזה און ווען מוז איך נישט האבן א מזוזה. און אויף דעם זאגט ער אזוי, ושווין, סיי ר' מאיר און אפילו חכמים זענען מסכים, שאם יש ברגלו אסורו שחייבת במזוזה, אויב האב איך א געהעריגע ארטש טיר, וואס פון אונטן אויף ארויף איז עס צען טפחים הויעך, און די גאנצע צען טפחים ארויף איז עס אייביג פיר טפחים ברייט, איז נישט דא וואס צו רעדן, אוודאי דארף דאס האבן א מזוזה, איי שפעטער העכער דעם וועט עס שמעלער עס גייט מיר נישט אן. איינמאל וואס עס איז הויך צען טפחים, און א גאנצע צייט איז עס ברייט פיר טפחים, אוודאי און אוודאי דארפסטו לייגן א מזוזה, און אויף דעם איז בכלל נישט דא קיין מחלוקת. ווער איז יא דא די מחלוקת? איז דאס גייט די גמרא יעצט מסביר זיין. אמר אביי, זאגט אביי אזוי, דכולי עלמא גבוה א יוד ואיה מרגלא ג' ולאו כלים היא. דאס איז קלאר יעדער איינער האלט אז איך האב א טיר וואס איז הויך צען טפחים, אבער די ערשטע דריי טפחים פון די ערד ארויף איז דארטן נישט דא קיין פיר טפחים ברייט, דאס הייסט די שמאלקייט פון דעם טיר ווערט אזוי שנעל שמאל אז אפילו אונטן די ערשטע דריי טפחים זענען נישט ברייט פיר טפחים. און אויף דעם זאגט אביי זאלסטו וויסן די כולי עלמא גבוה י, מיין טיר איז הויעך י, אבער ואין ברגלא ג, אבער די ערשטע דריי טפחים האב איך נישט קיין פיר טפחים ברייט, ולאו כלימי איז יעדער איינער מודה דאס איז גארנישט. פארוואס? ווייל דאס קוק איך אן כאילו א טיר וואס איז בכלל צוגעמאכט צו דער ערד. ווייל זיך כאניש פיר טפחים ברייט, איבער דריי טפחים, איז נישטא וואס צו רעדן, דאס איז כאילו א צוגעמאכטע טיר. דא איז נישטא וואס צו רעדן, אפילו רב מייערט האלטן, קיין מזוזה דארף איך נישט האבן דא. ווייטער זאגט אביי, אי נמי יש ברגלא ג', ואין איז גבוה איד, ולאו כלים היא. ווייטער, כ'האב א תיאור, וואס בעצם, די ערשטע דריי טפחים זענען ברייט פיר טפחים, נאר די גאנצע תיאור איז נישט הויעך צען טפחים, איז ווייטער זאלסטו וויסן, ולאו כלים היא, דער תיאור איז גארנישט ווערד, מ'דארף נישט האבן קיין מזוזה דארטן, ס'נישט הויעך צען טפחים. לא נחלקי ווען איז אבער יא די מחלוקת אלא בגבוה י ויש ברגלא ג ועיין ברחבו ד אבער ויש בהלכה ג להשלימו לאבאו דאס הייסט אזוי איך האב א טיר בעצם ס'איז הויעך צען טפחים דאס הייסט כ'האב שוין בעצם א גוטע טיר דא די ערשטע דריי טפחים פון אונטן זענען ברייט פיר טפחים האב איך דאס אויכעט. יעצט וואס געשעהט? פון דריי ביז ארויף צו צען ווערט ער שמעלער און שמעלער, און די ברייטקייט פון פיר האב איך נישט. אבער, ויש בה לחק להשלים ולעבור. די וואנט פון ביידע זייטן איז בעצם א צוגעמאכטע וואנט, און בעצם קען איך אויסהאקן מיין טיר, איך קען פארברייטערן מיין טיר פון אויבן, צו מאכן כאילו איך האב פון אויבן אויכעט פיר טפחים. און דאס איז יעצט די שאלה, זאגט אזוי, ר' מאיר סובאך חוקקן להשלים, ר' מאיר זאגט, היות פון אויבן בעצם האסטו די פאסיביליטי, דו קענסט עפענען דיין טיר, דאס הייסט ס'איז א צוגעמאכטע וואנט, אבער איך קען עס אויפברעכן, און אויב אזוי קומט אויס אז איך האב יעצט פיר טפחים ברייט, א גאנצע צען טפחים הויך. זאגט ר' מאיר, חוקקן להשלים. פאר דעם מאך איך כלי, איך קוק אן כאילו איך האב צובראכן דא די וואנט, און פאר דעם קומט אויס אז איך האב יעצט א כשר'ע טיר, און אויב אזוי ביסטו מחיוב צו לייגן א מזוזה. ורבנן סברי, אין חוקקין להשלים. רבנן זאגן מען קוקט נישט אויף אזא סארט זאך. איך פארשטיי בעצם וואלט מען געקענט עפענען די טיר, בעצם וואלט מען געקענט אריינברעכן אין די וואנט, און שפעטער צומאכן ברייטער די טיר, אבער איין חוקק אין להשלים, איך קוק נישט אן כאילו איך וואלט ווען געקענט טון די מציאות מיין טיער, ס'איז טאקע צען טפחים ברייט, הויעך, אבער די ברייטקייט פון פיר האב איך נאר איבער די ערשטע דריי טפחים, די אלע אנדערע זיבן טפחים הויעך איז דאך נישט ברייט דארטן פיר טפחים, אויב אזוי זאלסטו וויסן דאס נישט מחיוב א מזוזה, איי איך וואלסט געקענט עפענען? זאג איך ארום אקעי אז די גייסט עס עפענען. דעמאלס העסטו לייגן א מזוזה. אז דו גייסט עס נישט עפענען נאר ווייל דו וואלטסט ווען געקענט, דאס הייסט נישט קיין תיעה, און פאר דעם ביסטו נישט מחיוב צו לייגן א מזוזה דארטן. זאגט די גמרא ווייטער, תני רבנן, בית הכנסת, א שול, ובית האישה, אדער א הויז פון א פרוי, ובית השותפין, אדער א הויז פון שותפים, חייבת במזוזה, מוז איך לייגן דארטן א מזוזה. אויף דעם פרעגט גמרא פשיטא, וואס איז דער חידוש דא? פארוואס זאל איך נישט מוזן לייגן א מזוזה? אויף דעם ענטפערט די גמרא, כ'האב א סיבה, ווייל מאי דטעמא איך וואלט געהאט א צד צו זאגן, בעשיך, אין פסוק שטייט, איך ספד אמאל מזוזות בעשיך, איז וואס מיינט בעשיך? בעשיך איז לשון זכר, און אויב אזוי וואלט איך געזאגט ולא בעשה, און נישט די הויז פון א פרוי, אדער בעשיך מיינט לשון יחיד, ולא בתיהם, נישט א זאך וואס באלאנגט צו שותפים, נישט א שול וואס באלאנגט צום ציבור, און אויב אזוי וואלט איך געהאט א צד צו זאגן אז אמינא די פלעצער דארפן נישט האבן קיין מזוזה? אויף דעם זאגט די גמרא כמשמע לן זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן ניין! די פלעצער דארפן יא האבן א מזוזה, א הויז פון א פרוי דארף האבן א מזוזה, שותפים דארפן האבן א מזוזה, בית הכנסת דארף האבן א מזוזה. פרעגט די גמרא ואינו הכי נמי, איין מינוט, וואס אזוי שלעכט? די תורה זאגט אונז טאקע בית איכה, און לכאו' בית איכה איז לשון יחיד, ס'איז לשון זכר, אפשר טאקע די אלע אנדערע, א פוירזי דארף נישט האבן, שותפים, א אנדערע פלאץ פון א בית הכנסת זאל נישט מוזן האבן, אפשר טאקע, ווי קומט די ברייתא דא זאגן זיי דארפן אויך א מזוזה? אפשר טאקע דאס וויל די תורה מיר אויסלערנען, ביי שכל, דווקא דו דארפסט לייגן, אבער א פרוי זי דארף נישט לייגן. ענטפערט די גמרא אמה ק, קוק דעם נעקסטן פסוק, אין פסוק שטייט למען ירבו ימיכם וימי בניכם, די פסוק זאגט אונז וכספת מעל המזוזה אז ביי שכל ושריך הוא, למען ירבו ימיך וימי בניכם, און אויף דעם פרעגט די גמרא, הני באי חיה, והני לא באי חיה. וויל איך דיר פרעגן, דו האסט א צד צו זאגן א פרוי זי מוז נישט לייגן א מזוזה, פארוואס ווייל שטייט ביי עשה איכה, אבער איין מינוט, די נעקסטע פסוק שטייט דאך למען יהיה בימיכם, איז איין מינוט, די פרוי וויל נישט האבן לעבן? הני בוי חיה, די מענער זיי דארפן האבן לעבן, והני לא בוי חיה, און די פרוי זי דארף עפעס נישט האבן לעבן, איז וואס דיין הווה אמינא בכלל דא צו זאגן, וויבאלד די פסוק זאגט אונז ביי עשה איכה. מיינט עס אויסצושפארן די פרוי. יא ס'איז זייער פיין און וואויל, אבער די סברא אליינס פארשטייסט דאך אז פרוי איז אויך אינקלודעד, ווייל די פסוק זאגט אונז למען ירבו ימיכם, דורך דעם וועסטו זוכה זיין צו א לאנג לעבן, איז דווקא די מענער, נאר זיי דארפן האבן לעבן, און די אנדערע דארפן נישט האבן? יעצט וואס מיט די שותפים? לכאורה זיי דארף מען אויך פארענטפערן, די שותף קען נאך זאגן ווי רבי עקיבא אייגער ברענגט ארויס, די שותף האט א צווייטן הויז, איז דא לייגט ער נישט קיין מזוזה, בית הכנסת איז ווייטער, די מענטשן פון בית הכנסת האבן דאך זייער אייגענע, און זיי דארפן נישט האבן קיין לעבן. בשלמא דא ביי די פרוי קען איך זאגן, אז דו גייסט פטר'ן א פרוי פון מזוזה, עט זי קיינמאל נישט האבן אזא מציאות זוכה זיין צו למען ירבי עמכם, פארשטיי איך די פרוי דארף אויך האבן, זי דארף לייגן א מזוזה, וואס מיטן שותפים, וואס מיטן בית הכנסת, פאר דעם זאגט דער חשק שלמה, מ'לערנט פונעם פסוק למען ירבי, בלשון רבים, ימיכם וימיבניכם, ס'איז אלעס לשון רבים, וויבאלד די פסוק ווערט געשריבן אויף לשון רבים, זע איך פון דא יעדע זאך, צו שותפים, צו בית הכנסת, יעדע פלאץ, יעדע איינער איז מחיוב אז ער דארף לייגן א מזוזה. פרעגט די גמרא איין מינוט, אלו בית חלומא לי, אבער למעשה, לאמיר דא פארשטיין, אויב זאגסטו מיר יעצט טאקע אז יעדער איינער איז מחיוב, אויב אזוי פארוואס זאגט די תורה טאקע אזא לשון ביי שיחו? לכאורה וואלט געדארפט שטיין, בית, בית פארשטיי איך יעדע שטוב דארף האבן, יעדע הויז דארף האבן, אזא אינטערעסאנטע לשון וואס קומט מיך דא צו זאגן אפשר נישט די פרויען, אפשר נישט רבים, אפשר נישט בית הכנסת, שרייב בית און אזוי ווייס איך יעדע איינער דארף האבן. אויף דעם ענטפערט די גמרא כדרבה, דאמר רבא, דרך ביאסכו, ווען די תורה זאגט מיר די ווארט בביאסעכו, וויל די תורה דיר אויסלערנען איין זאך, ס'מוז זיין דרך ביאסכו, די וועג וואס דו קומסט אריין, די וועג וואס דו גייסט, די וועג דארפסטו לייגן א מזוזה. דאס הייסט, וכי עקא איניש קרא ווען א מענטש טרעט, ווען א מענטש מאכט די ערשטע שריט, דימינא עקא ברישא, גייט ער דאך מיט זיין רעכטן פיס ערשט, דאס הייסט, די רעכט קומט ערשט. זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, על מזוזות בעשיך, וואס מיינט בעשיך? די וועג ביאסך, די וועג וואס דו גייסט, אזוי דארפסטו לייגן א מזוזה. אזוי ווי ווען דו גייסט, גייסטו ערשט מיט'ן רעכטן פיס, דיין מזוזה דארפסטו אויכעט לייגן אויפ'ן רעכטן זייט פונעם שטוב. און דאס וואס די תורה וויל דיר אויסלערנען. און פארדעם שרייבט די תורה, בשבתך ובעשיך. ביאסך, איך מיין דיר צו זאגן אזוי ווי דו גייסט, און פאר דעם ביאסך מיינט צו זאגן די רעכטע זייט, אזוי ווי ווען דו גייסט גייסטו מיט די רעכטן פיס, אזוי אויך ווען דו לייגסט די מזוזה זאלסטו עס לייגן אויפן רעכטן פיס, אויפן רעכטן טיר. זאגט די גמרא ווייטער, תני אידך, בית הכנסת און בית השותפים און בית האישו מטעמים ונגעים. כדי אויסצולערנען א ערליכע מעמרי אז זייער ענליך אזוי ווי מ'האט יעצט געלערנט דא לגבי מזוזה האב איך א צווייטע מעמרי וואס איז זייער ענליך צו דעם און עס זאגט אזוי בית הכנסת בית השותפים און בית האישו די אלע הייזער מטעמים ונגעים אז איך באקום א נגע אויף דעם זאלסטו וויסן דיין הויז ווערט טמא אויף דעם פרעגט די גמרא פשיטא וואס איז די חידוש פארוואס זאל די הויז יא און די הויז נישט? זאגט אים ער, יא, איך האב א סיבה, ווייל מאי דטעמא איך וואלט געהאט א צד צו זאגן, ובו אשר לא יהא בית, אין פסוק שטייט, ובו אשר לא יהא בית, דער בעל הבית פונעם הויז קומט, והיגד לכהן לאמור, און ער גייט צום כהן און זאגט אים, כנהוג הנראה לי בבית, כהן קום אריבער, לאמיר טשעק איט אוט, איך ווייס נישט וואס טוט זיך דא, כנהוג הנראה לי בבית, אבער שטייט די פסוק שטייט, ובו אשר לא יהא בית, איז פארדעם זאגט ער, לא. ולא לה, וואלט איך געהאט א צד צו זאגן, ע, אבער נישט זי. לא היא ולא לו הן, נישט שותפים, נישט קיין בית הכנסת. כמשמע לן אויף דעם זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן ניין, יעדער איינער, יעדער הויז וואס גייט באקומען א נגע, קען עס ווערן טמא. פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא והאי מיכי נמי, ווער זאגט דיך? אפשר טאקע דאס וויל מיר די תורה ארויסברענגען אז זיי קענען נישט באקומען א נגע? איז אויף דעם זאגט ער אמר קרא, אין פסוק שטייט בבית ארץ אחיזתכם, דאס הייסט אין פסוק שטייט ונשאתי נגע צרעת בבית ארץ אחיזתכם, איז בבית, וואס שטייט נישט בבית סוי? דארפסט פארשטיין בבית, דאס הייסט די נגע קען קומען אין עני הויז בבית, נישט קיין חילוק וועם ס'באלאנגט, איז א מאן, א פרוי, א רבי, מארקעסעס, יעדע פלאץ ווי זאל נאר זיין, ונשאתי נגע צרעת בבית, פיין, בבית ארץ אחיזתכם. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, אויב זאגסטו מיר וויבאלד די תורה זאגט מיר די ווארט בית מיינט דאס יעדן שטוב, און פארדעם זאגט מיר טאקע די ברייתא יעדער איינער וואס באקומט א נגע ווערט די הויז טמא, וועל איך דיר פרעגן אלא לוי למה לי, פארוואס זאגט מיר אבער די תורה יא דעם ווארט לוי? לכאו' דאס איז דאך א סתירה, ובו אשר לוי מיינט דווקא אים דעם מאן. אויפן אנדערע זייט האב איך די פסוק וואס זאגט מיר בבית ארץ אחיזתכם, בבית מיינט יעדע שטוב, לכאורה אבער אזוי וויל איך פארשטיין אלא לאי למה לי, פארוואס טאקע נוצט זיך די תורה אזא אינטערעסאנטע לשון? פארוואס זאגט די תורה לאי? אויף דעם ענטפערט די גמרא, מי שמייחד ביתו לאי שאינו רוצה להשל כליו, די תורה וויל ארויסברענגען דא ס'איז א שלא הבית, וואס מיינט לאי? ער זאגט מיין הויז דאס איז מיינס, און ער זאגט איך וויל נישט פארבארגן, מענטשן קומען צו אים איך קען בארגן עפעס א כלי פון דיר? איך דארף דאס און דאס האבן, קען איך עס בארגן? זאגט ער ניין כ'וויל נישט כאנישט, וואויל מיר שוין איינלאדן, ער זאגט ניין כאנישט, איז אזא מענטש וואס יעדעס מאל ווען מען וויל בארגן פון אים זאגט ער ניין כאנישט, אויף דעם הקדוש ברוך הוא מפרסמו, וואס דער אייבערשטער טוט איז, ער איז מפרסם אין וואס ער טוט, כש מפנה את בעשו, ער געבט דיך א צורייס, ער לייגט דיך א נעגל אויפן וואנט, איז פאר די קונים קומט נעמט מען דאך אלעס ארויס, כז טאמער לאזט עס אינעווייניג וועט עס ווערן טמא, איז פאר דעם נעמסטו אלעס ארויס, שפעטער גייט ער דורך דיין שכן און ער פרעגט דיך איין מינוט, איך האב דיר געפרעגט צו איך קען נוצן די כלי, צו איך קען דאס בארגן פון דיר, האסטו מיר געזאגט דו האסט נישט, און קוק, דא ליגט אלעס אינדרויסן, איך זע פונקט די כלי וואס איך האב געדארפט האבן, פארוואס האסטו נישט געקענט בארגן? איז דאס וואס די תורה וויל מיר זאגן, איוואו אשר לא הבית, ווי וועט קומען די נגע, צו איינער וואס זאגט אז לא הבית די הויז איז מיינס, ס'איז אלעס פאר מיך, איך קען גארנישט בארגן, איך האב נישט, איך וויל נישט, איך ווייס נישט, אויף אזא מענטש גייט קומען דעם נגע. פרט למשל כלב לאחרים, למשל ענקער פארקערט איינער וואס ער איז א גוטער, פארקערט ער פארבארגט, ער גיט, ער פארגינט פאר א צווייטן, געזונטהייט גייסטו בארגן, אזא מענטש וועט זוכה זיין אז קיין נגע האט נישט אנגעקומען צו אים. פרעגט די גמרא איז בית הכנסת מי מטמא בנגעים, קען א בית מדרש, א שול, קען טאקע באקומען א נגע, וואו תניא צו האבן דיך געלערנט, יוכי לי' בתי כנסיות ובתי מדרשות מטעמים ונגעים, איך וואלט טאקע געקענט מיינען א בית הכנסת, א בית מדרש, אז ס'קען באקומען א נגע, תלמוד לומר זאגט אונז די תורה, ובו אשר לו הבית, וואס מיינט אשר לו הבית? מי שמייחד לו, א זאך וואס באלאנגט צו איינעם, יוצאי אלי שהם ייחודים לו, באשיינקען אין א בית מדרש, א בית הכנסת, איז נישט קיין זאך וואס באלאנגט צו א פריוואטע מענטש, ס'איז א פאבליק פלאץ יעדער איינער קען אריין קומען ס'איז נישטא קיין בעלות אויף דעם, לכאורה אזא זאך איז עקסקלודעד. איז פרעג איך דיך, וואס ביסטו מיר פריער געקומען זאגן? זאלסטו וויסן די תורה זאגט אונז, איך האב א בית, יעדע הויז בבית ארץ אחיזתכם קען באקומען א נגע, און דאס מיינט אפילו א שול אויכעט, לכאורה די אנדערע ברייתא זאגט אונז ניין, איך דרשן דעם ווארט אז שלא הבית, ס'מוז באלאנגען צו איינעם, א זאך וואס באלאנגט צו די פאבליק, דאס קען נישט באקומען אן הנהגה, האב איך דא בעצם א סתירה דא אין צוויי ברייתות. אויף דעם ענטפערט די גמרא לא קשיא, הוא רב מאיר הוא רבנא, די ברייתא וואס זאגט אונז אז ס'קען באקומען אן הנהגה, דאס איז רב מאיר, די ברייתא וואס האט אונז געזאגט ס'קען נישט באקומען אן הנהגה, שיל, דאס איז שוץ חכמים, די גמרא איז מסביר. לתניא, אזוי ווי מיר האבן שוין געלערנט, בית הכנסת שיש בו דירה לחזן הכנסת. א בית הכנסת, א שול, איז דא דארטן א קליינע דירה'לע פאר די חזן, ער וואוינט דארטן, איז חייב במזוזה. דורך דעם וואס איך האב א דירה דארטן, איז די גאנצע שול דארף איך יעצט לייגן א מזוזה, סא א וועג וואס איך קום אריין צו א דירה, מוז איך האבן א מזוזה דארטן. ושאין בבית דירה, אז ס'נישט דא קיין דירה דארטן, איז ר' מאיר מחייב, והחכמים הם פותרים. ר' מאיר זאגט, אזא פלאץ נאך אלץ דארף האבן א מזוזה. פארוואס דארף עס האבן מזוזה? ווייל הגם די תורה זאגט מיר על מזוזות בית סעיךו, איך דארש נישט דעם ווארט בית סעיךו צו זאגן, אה, נישט קיין שול. און פארדעם זאלסטו וויסן אז שול דארף ווייטער האבן א מזוזה. ביי חכמים פוטרים, חכמים זאגן ניין, דו ביסט פטור, למעשה שטייט ביי ס ח, איז דאס נישט ביי ס ח, אויב אזוי דארפסטו נישט לייגן קיין מזוזה דארטן. און פאר דעם זאגסטו די זעלבע זאך. ווען די תורה זאגט אונז ביי אונז אז שלא הבית, זאגט אונז ר' מאיר, איך גיי נישט דרש'נען דאס לא מיינט צו זאגן אז ס'מוז באלאנגען צו איינעם. אזוי ווי פריער ווען ס'שטייט ביי ס ח מיינט עס נישט אז ס'מוז זיין דווקא זיינס, איז דא די לא מיינט אויך נישט אז ס'מוז דווקא זיין דיינס. און פאר דעם זאלסטו וויסן, דו ביסט מחיוב, סיי ביי מזוזה דארפסטו לייגן, און אויך דא סיי ביי די נגע קענסטו כאפן א נגע. מה שאין כן חכמים, זיי זאגן ניין, אזוי ווי איך דרשן די ווארט ביי סעיךו מיינט דווקא דיינס, און דעמאלס דארפסטו לייגן א מזוזה, אבער נישט דיינס דארפסט נישט לייגן א מזוזה, איז דא אויך ווען די תורה זאגט אונז אז שלא יהיה נגע, לא מיינט דווקא פאר אים, און אויב דא באלאנגט עס נישט צו אים, ס'איז א פריוואטע זאך, ניין, ס'איז א פאבליק זאך, אויב איז דא א בית הכנסת קען נישט כאפן קיין נגע. ווי בויעסט אהן מיט די וויסעלעך די געבן נאך א תירוץ, הא והא רבנן, בעצם אלעס שיטות דרבנן, הא ד איז ביי דירה, הא ד איז בה בית דירה, הא ד לעז בה בית דירה. א פלאץ, א בית הכנסת, א בית מדרש, וואס האט נישט קיין דירה אינעווייניג, קען נישט באקומען קיין נגע, וויבאלד די תורה זאגט אונז אז שלא יהיה נגע, דווקא א זאך וואס באלאנגט צו א פריוואטע מענטש, דאס באלאנגט נישט צו קיין פריוואטע מענטש, דאס איז א פאבליק פלאץ די עולם קומט, מען קומט דאווענען דארטן, קענסט נישט באקומען קיין נגע. אבער טאמער ס'איז יא דא א בית דירה אינעווייניג, איינער וואוינט דארטן, די מינוט וואס איינער וואוינט דארטן איז עס שוין א פריוואטע פלאץ, דו האסט איינעם וואס וואוינט דארטן, אויב אזוי קען שוין די גאנצע פלאץ קען באקומען א נגע. ווי בויערסהיימער עס וויל זיך געבן נאך א תירוץ, הא והא די לעסט ביי בית דירה, ס'איז נישט דא קיין דירה אינעווייניג, והא די כרכים, דאס באלאנגט א בית מדרש פון א גרויסע שטאט, והא די כפרים, אין איין ברייתא רעדט זיך פון א קליינע דערפל. דאס הייסט אזוי, א בית מדרש פון א קליינע דערפל, ס'איז קוים די מנין דארטן, איז יעדער איינער פירט דעם בית מדרש, דאס איז מיין בית מדרש, איך, אנע מיך פארט נישט די גאנצע בית מדרש, איך בין א חלק פון די גאנצע בית מדרש, און אויב אזוי איז דאס א פריוואטע זאך בעצם, קען איך באקומען א נגע דארטן, און דאס איז טאקע וואס די ברייתא זאגט אונז, זאלסט וויסן א בית כנסת קען יא באקומען א נגע, מה שאין כן הוד כרחם, האסט א ריזיגע בית מדרש, הונדערטער מענטשן קומען און גייען דארטן, אה, גראדע די אמת'ע דארטן, דו פילסט נישט אז דאס איז מיין בית מדרש, דער בית מדרש דארף מיך האבן, איך, אנע מיר איז די גאנצע בית מדרש, דו פילסט נישט די קאנעקשאן צום בית מדרש, וואס פאר דעם אויף אזא פלאץ, זאלסטו וויסן אזא פלאץ קען נישט באקומען קיין נגע אזא בית מדרש.